Cosi a Scratch. A oes gennych chi syniad newydd sy'n cosi ac yn dymuno amser i'w datblygu? Mae Pontio yn falch iawn o gynnig i bedwar artist cyfle cyflogedig i weithio a dangos darn newydd o waith byw mis Hydref. Gall y gwaith fod mewn unrhyw genre byw, er enghraifft, theatr, syrcas, dawns, cabaret, comedi, sioe gerdd neu unrhyw arddull fyw arall. Mae 'na groeso i geisiadau sy'n gyfuniad o ffurfiau. Cewch amser, gynulleidfa a chyflog i brofi a datblygu syniad newydd. Pen llanw'r cyfnod datblygu bydd perfformiad Scratch yn Stiwdio Pontio ar nos Fercher y nawfed ar hugain o Hydref gyda chynulleidfa byw. Bydd ticedi yn pum punt. Rydym yn edrych am artistiaid sydd yn byw yng ngogledd orllewin Cymru neu sydd â chysylltiadau cryf gyda'r ardal. Rydym yn awyddus i feithrin a chefnogi creuwyr theatr, dawnswyr, ysgrifenwyr a pherfformwyr lleol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan artistiaid ar unrhyw gyfnod o'i gyrfa. Beth i'w ddisgwyl? Rydym yn cynnig cyflog i'r prosiect yma. Gallwn gynnig diwrnod yn un o'n gofodau yn yr wythnos sy'n arwain at y perfformiad. Bydd naw wythnos rhwng gwybod eich bod yn llwyddiannus yn eich cais a dyddiad y perfformiad. Bydd eich perfformiad yn bymtheg munud neu lai. Wedi eich perfformiad, bydd cyfle i'r gynulleidfa gwblhau adborth am y darn a welsant. Byddwn yn trefnu efo chi sut i dderbyn yr adborth wedi'r perfformiad. Cynnig pontio. Gallwn gynnig y pump adnodd canlynol i bob ymgeisydd llwyddiannus. Un. 600 o ffi i'r artist. Gallwch ddefnyddio'r ffi fel y monnwch, gan wahodd artistiaid eraill i ymuno â chi os liciwch chi. Dyma'r ffi llawn ar gyfer un cais i un artist a prosiect. Os bydd y ffi yma'n amharu ar eich budd-daliadau anabledd neu unrhyw fudd-daliadau eraill, peidiwch â phoeni. Gallwn drafod efo chi i wneud yn siŵr nad fydd eich budd-daliadau'n cael ei effeithio. Dau. Gallwn rhoi un diwrnod mewn gofod i chi ymarfer yn pontio. Tri. Byddwn yn cael delweddau proffesiynol o'ch perfformiad. 4. Bydd gennych cynulleidfa ac adborth. 5. Bydd gennych tocynnau braint i'r perfformiad. Cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae Pontio a Craidd yn gweithio mewn partneriaeth i ymrwymo i gynrychioli artistiaid byddar, anabl a niwroamrywiol. Er mwyn lleihau rhwystrau systemig i gyfleoedd proffesiynol, ac i sicrhau amrywiaeth eang o leisiau a safbwyntiau gwahanol, bydd rhai o'r comisiynau yn cael eu dynodi ar gyfer artistiaid sydd â phrofiad neu'n uniaethu gyda'r canlynol. Un. Bydd o leiaf un comisiwn yn cael ei wobrwyo i artist byddar, anabl neu niwroamrywiol. Dau. Bydd o leiaf un comisiwn yn cael ei wobrwyo i artist sy'n gweithio yn yr iaith Gymraeg neu'n ddwyieithog. Noder. Nid yw hyn yn cyfyngu'r dewis. Fe all y pedwar llwyddiannydd ffitio'r ddau bwynt uchod, ond rydym yn nodi hyn i sicrhau cynrychioliaeth. Rydym hefyd yn annog artistiaid sy'n dod o gefndir cyflog isel neu'n uniaethu fel person o gefndir economaidd cymdeithasol isel i ymgeisio. A'r rhai sydd wedi dod ar draws rhwystrau i'r diwydiant creadigol oherwydd diffyg braint. Gall braint fod yn gyfoeth ariannol, eiddo tai neu rhwydweithiau. Y cais. Fedrwch ymgeisio yn ysgrifenedig trwy fideo neu fformat glywedol. Neu, pe byddai'n well gennych gyflwyno'ch syniad wyneb yn wyneb, gallwch drefnu amser gyda Nikki Hill, Asiant Drawsnewid, ar ddydd Iau y 40 o fis Awst. Gofynnwn i chi gadw'r cyflwyniad i bymtheg munud a gall fod mewn unrhyw arddull yr hoffech. Byddwn yn recordio'r cyflwyniad er mwyn ei gyflwyno i'r panel dethol. Dyddiadau pwysig. Dyddiad cau i ymgeisiadau ysgrifenedig, clywedol neu fideo bydd ar ddydd Sul yr ail ar bymtheg o fis Awst am hanner nos. Os hoffech gyflwyno eich cais wyneb yn wyneb, bydd cyfle gwneud hyn ar ddydd Iau y pedwerydd ar ddeg o fis Awst. Byddwch yn clywed yn ôl gennym ynglŷn â'ch cais erbyn dydd Gwener yr ail ar hugain o fis Awst. Bydd un diwrnod o ymarfer ym Pontio ar gael i chi yn ystod yr wythnos o'r pumed ar hugain a'r wythfed ar hugain o fis Hydref. Bydd y diwrnod technegol a'r perfformiad ar y nawfed ar hugain o fis Hydref. Bydd sesiwn adborth a gofal hanfodol yn cael ei gynnal ar y pedwerydd o Dachwedd rhwng unarddeg a tri. Bydd ffi ychwanegol o wythdeg punt ar gyfer y sesiwn yma. Hygyrchedd Mae yna gyllideb ar wahân ar gyfer hygyrchedd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw anghenion hygyrchedd sydd gennych chi fel artist yn ystod y broses o greu yn ogystal â darpariaeth i'r darn fydd yn cael ei berfformio. Efallai fydd angen cyfieithydd BSL, disgrifiad sain, gweithwyr cynorthwyol, neu unrhyw cymorth hygyrchedd arall. Mae groeso i chi cysylltu â Nikki i drafod hyn ymhellach. Cyd-nabod llawryddion. Mae Pontio wedi ymuno gydag addewid yr ymgyrch 'Nothing for Nothing', sy'n cyd-nabod gwaith llawryddion yn y diwydiant creadigol a faint o waith sy'n cael ei wneud am ddim. Mae gwneud ceisiadau am gomisiynau yn llefarus ac yn rhan mawr o fod yn llawrydd, ond ei fod yn waith di-dâl yn aml iawn. Yn anffodus, ni fydd tâl am y proses ymgeisio i cosi a Scratch, ond rydym wedi ceisio gwneud y broses mor syml ag sy'n bosib. Bydd unrhyw un sy'n gwneud cais yn derbyn tocyn sinema am ddim i Sinema Pontio fel cydnabyddiaeth o'r ymdrech. Cwestiynau Os oes gennych unrhyw gwestiwn o gwbl, cysylltwch â Nikki ar nikki.hill at craidd.cymru.